Haut zéie mer also éischt Conclusiounen aus der Pandemie, a ganz gläich solle jo och dann dat neit Covid-Gesetz gestëmmt ginn an domadder d'Restriktioune staark gelackert ginn. Wéini genee, gi mer dann an den nächste Stonne gewuer. Et gesäit also aus, wéi wa mer zumindest temporär, Esou muss een et soen, duerch dës sanitär Kris erduerch gepackt hate. Mee ech erënnere mech awer och drun, datt ech scho virun engem Joer quasi enker hei stung a mer eis eppes Ähnleches gewënscht hunn. An ech mengen, do war de Wonsch Papp vum Gedanken an d'Realitéit huet eis ganz séier am Hierscht erëm ageholl. An ech menge mir sollten eis alleguerte bewosst sinn, datt een ëmmer nach iwwerrascht ka ginn an heiansdo geet et méi séier, wéi een denkt. Ech denken, datt mer dofir sollte virsiichteg si wann et drëms geet hei e Schlusstréch ënnert eng Pandemie ze zéien, well ze oft huet de Virus eis schliisslech scho gewisen, datt et anescht komme kann, wéi mer gemengt hunn. Mee selbstverständlech kann een aus den Erfarunge vun de leschten zwee Joer esou munches mat eraushuelen an dat solle mer haut da jo och mat dësem Debat maachen, well eppes ass kloer, D'Weltpopulatioun geet erop an domat och de Risiko fir grouss Pandemien, déi dann a Conséquence och eis Spideeler belaaschte kënnten. An och de Klimawandel wäert an Zukunft wuel Wiederphenomener zur Konsequenz hunn, déi och bei eis grousse Schued uriichten a Mënsche verletze kéinten. Dofir ass et wichteg, datt mer eise Gesondheetssystem stäerken. Wa mer also haut vum Virage ambulatoire schwätzen, also dem Fait, datt an Zukunft ëmmer manner Behandlunge sollen an d'Spidol an dofir méi a Gesondheetszentren oder bei de Leit doheem gemaach ginn, dann dierft dat net heeschen, datt déi Better, déi iwwert dëse Wee an de Spideeler fräi kéinte ginn, aus Käschtegrënn sollen ofgebaut ginn. Ganz am Contraire, grad dës Bettekapazitéiten, déi duerch de Virage ambulatoire kéinte fräi ginn, wäerte ganz dréngend néideg ginn an der nächster sanitärer Kris oder bei enger Naturkatastroph, an och wa mer natierlech hoffen, datt déi net esou séier kënnt. Andeems mer an Zukunft och Cabineten ausserhalb vum Spidol et erlaben, bilddiagnostesch Apparater, wéi dat esou schéin heescht, also zum Beispill en IRM, kéinte mer, ze kafen, kéinte mer d'Waardezäite fir esou Analyse reduzéieren a kéifen d'Patienten net méi fir Rendez-vousen an ee Spidol schécken, wa se guer net am Noutfall sinn. Mir wëssen alleguer, datt d'Problematik vun de sougenannte Spidolskeimen zouhëlt an ëmmer méi Bakterie vill Antibiotikeresistenzen opweisen, andeems een de Passage am Spidol just nach op déi Kéiere géif reduzéieren, wou et wierklech ëm e medezineschen Noutfall geet, kéint ee ville Leit eng onnéideg Expositioun mat Krankheetserreeger erspueren. A grad wann et ëm eeler Leit geet, déi geschwächt sinn an déi aktuell oft tëscht hirer Wunnstruktur an dem Spidol hin an hier transportéiert ginn, fir déi verschiddensten Traitementer, déi se dann och net ëmmer op deen nämlechten Datum kënnen leeën, kéint den Ausbau vun ambulante Servicer wierklech hëllefen. Grad ewéi och bei Persounen, déi doheem vun Infirmiersreseaue versuergt ginn, kéinten och vill méi Behandlunge bei de Leit Doheem gemaach ginn, an hirem vertrauten Doheem, sou datt se sech wuel fillen an net nach engem zousätzleche Stress ausgesat ginn. Datt et haut nach Fäll gëtt, an deene geschwächten eeler Leit mussen an d'Spidol gefouert ginn, well bestëmmte Prestatioune just am Spidol ganz vun der Krankekeess iwwerholl ginn an ambulant net oder manner, ass eigentlech katastrophal. Mir blockéieren hei jo just opgrond vu schlechte Reglementatiounen nach Spidolskapazitéiten, A ganz ähnlech ass et jo, wann et ëm d'Behandlung vu méi liichte Krankheeten an de Spidolsurgencë geet. D'Maisons médicales goufen agefouert, fir d'Urgencen ze entlaaschten, mee dat Zil gouf leider net erreecht. Et war net dat éischt Zil, Här Di Bartolomeo, mee et war awer mat ee vun den Ziler, datt Leit, déi keng Urgence hunn, net an eng Urgence ginn an de préférence sollten. bei en Hausdokter goen oder eben an eng Maison médicale. Mee firwat ginn nach ëmmer ganz vill Leit an d'Spidol mat Problemer, déi eigentlech keng Urgence sinn? Ma eng Äntwert oder en Deel vun der Äntwert kann et wuel och sinn, datt an eisem räiche Lëtzebuerg ënner Gänseféischer ëmmer nach Leit gëtt, déi einfach net genuch Suen hunn, ech schwätze mol net vun deenen, déi guer net an der Krankekeess sinn, ech weess do gëtt endlech dru geschafft un der Couverture universelle, mee datt et Leit ginn, déi net genuch Suen hunn, fir eng normal Visite médicale ze bezuelen an am Spidol wéinst dem Tiers payant eng manner héich Rechnung ufält. An dat ass u sech dramatesch. An dat schlëmmst ass jo, datt hei jiddereen sech eens ass, datt muss eppes änneren. Säit Éiwegkeete gëtt vum generaliséierten Tiers payant geschwat, mee do ass en awer nach ëmmer net. Et kënnt jo da lo eng Léisung dozou, mee esou ganz dat wat um Sticker stung, hält déi dann awer och net. An dat ass jo och net nei. A mir kennen u sech de selwechte Problem och vun de Remboursementer vun der Psychotherapie. Mir sinn eis all eens, ass haut nach eng Kéier an der Heure de questions gesot ginn, mir sinn eis all eens, an trotzdeem dauert et éiweg, bis eppes ëmgesat gëtt. Zumindest d'Volonté politique ass awer, mengen ech, do. An do muss de Secteur vläicht dann och, an ech menge mir haten do scho Questions parlementaires un Äre Virgänger gestallt, d'Madame Hartmann huet och, meng ech, net déi éischte Kéier op dee Problem haut de Moien, haut de Mëtten higewisen. Mir sinn eis heibannen eens an de Secteur gëtt sech net eens. Do muss een dann och de Secteur heiansdo rëselen. Ech mengen, dat huet Äre Virgänger probéiert. Ech wënschen Iech op alle Fall eng méi erfollegräich Händchen dofir. Ech mengen, Dir hutt den Appui vun eis alleguerten heibannen, dat ass ganz wichteg. Ech gi elo net nach eng Kéier drop an. Wärend där Noutsituatioun, wärend der Pandemie vun deene leschten zwee Joer ass d'mental Gesondheet definitiv eppes gewiescht, wat gelidden huet. An u sech ass et elo méi dréngend wéi eh a je, datt sech dee Secteur dann endlech eens gëtt an datt endlech eppes geschitt. Eppes, wat jo eigentlech schonn virun der Pandemie op de Reie war, mee iergendwéi derailléiert huet. Ech hoffen, datt mer net änlech laang also elo waarde mussen, Datt dann dëse Virage ambulatoire an Ugrëff geholl gëtt oder aboutéiert. Jo, ech verstinn, d'Pandemie huet vill Kapazitéiten um Ministère an Usproch geholl an dofir konnt et och munchmol net esou séier goen, wéi ee sech dat vläicht gewënscht hätt, op alle Säite vum Debat. Mee d'Pandemie. Kann awer dann och net éiweg als Excuse an d'Zukunft geholl ginn. Ganz am Géigendeel brauche mer och an deene wichtege Regierungsdossieren endlech déi Relance, déi vun de Betriber jo schonn erwaart gëtt. Mir brauchen e Gesondheetssystem, deen no un de Leit ass an och d'Preventioun besser aschléisst. Aktuell sinn d'Leit, déi am Norde wunnen, wat d'Accessibilitéit vun de Spideeler, Maisons médicales, Pediateren an Apdikten ugeet, ëmmer nach benodeelegt par rapport zum Süden. Ech schwätzen net per capita, do kann een d'Statistike sou dréinen, datt se schéin ausgesinn. Ech schwätze vun de reellen Distanzen, déi d'Leit musse fueren, fir eeben dat ze erreechen. Hei wären dezentral Gesondheetszentren, an deenen och Leit schaffen, déi emol erausginn an op d'Leit zouginn a se informéieren a Preventiounsaarbecht maachen, sécher e gudde Wee. An esou Zentre wieren d'Infirmièren an d'Infirmieren an eisen Aenn och eng ganz wichteg Beruffsgrupp, déi duerch d'Adaptatioun vun hire Formatiounen op Bachelor a Masterniveau och eegestänneg Tâchë sollten iwwerhuelen. An och wann et drëms geet, e Suivi vu Patientinnen a Patienten no engem Spidolsopenthalt doheem ze maachen, oder ëmgedréint, e Patient, eng Patient oder eng Patientin, déi doheem vun enger Infirmière betreit gouf, dann am Spidol soll versuergt ginn, sollt de Beruff vun den Infirmièren den Dréi an Angelpunkt vun enger gudder Gesondheetsversuergung sinn. Fir datt et geléngt, datt stationär an ambulant Behandlungen net méi esou getrennt verstane ginn, mee als Ganzt. De Virage ambulatoire kann dofir nëmmen en Erfolleg sinn, wann et och mat enger Reform vun den Attributiounen an Ausbildunge vun de Fleegeberuffer anhiergeet. An dat heescht natierlech vun enger Reform, déi de Fokus op d'Valorisatioun vu genau dëse Beruffer leet an net wéi bis elo op eng Senkung vun de Käschten. Et spuert een net un der Gesondheet. Dat hu mer déi lescht Jore gesinn. Hätte mer déi Suen, déi mer nämlech an deene leschte Jore hu missten a Covid-Aide stiechen, virdrun och nëmmen deelweis an den Ausbau vun der Gesondheetsversuergung gestach, hätte mer muel, wuel deelweis, net ëmmer, heiansdo manner streng Restriktioune gebraucht, well. D'Ressourcen do gewiescht wären. Vläit och hätte mer och méi streng méi streng Restriktioune méi séier kéinten huelen, well d'Ressourcen do gewiescht wären, fir se ëmzesetzen. Certes, mir hätten e méi staarken, e méi stabile Gesondheetssecteur gehat, an all Euro, dee mer an d'Gesondheetsversuergung investéieren, huet e positive Return on Investment. An dat mengen ech net fir de Privatsecteur, mee dat mengen ech fir eis alleguerten. An genau dat, mengen ech, sollt u sech eng vun den Haaptkonklusiounen sinn, déi mer aus der Pandemie zéien, datt mer un der Gesondheet net spueren, mee staark öffentlech Investitiounen brauchen, déi natierlech dann och eng méi gesond Populatioun mat sech bréngen. Ech soen lech Merci.